Bisgedi Anzac ti'n neud i ni nesa? Holl ffordd o Awstralia? Yr holl ffordd o Awstralia, ond wedi gyda twist bach. Yy fi 'di neud nhw tymed bach fwy iachus fi'n meddwl, trwy ychwanegu hade sy'n dda, rhyfedd o dda i ni, llond fitamine a minerale ac yn y bla'n. Yym a hefyd, fi'n cadw gweud hyn, o'dd dim gyda fi coconut yn y cwbwrdd neithiwr, ges i'm cyfle i fyn' mas, yy felly fi 'di dod i Almona mewn, pam lai? Reit, ok. Yym bisgedi yw nhw. Um, a ni wedi gwneud cwbl o tweaks bach. Um, felly, ddechrau'r broses. Mewn fan hyn, fi wedi dechrau toddi peth menyn. Um, felly, dyma i weddill efo hyn. Rhyw 100 gram o fenyn. Meddyliwch amdanyn nhw fel bisgedi flapjacks falle, achos ceirch yw un o'r prif bethau sy'n mynd yn nhw. Um, felly maen nhw'n ffordd da o gael bach o egni, rhywbeth bach melus, bach o egni sy'n yn yy yn dod miwn i'r corff yn raddol t'mod yr slow release 'ma sy'n grêt i blant amser ma' n'w fach falle yn y parc yy ar ŵyl y banc ne' t'mod ne' hyd yn o'd mewn pecyn bwyd yn ysgol i gadw fynd trw p'nawn ne' rwbeth sy tymed bach fwy araf yym i dreulio felly chi'n ca'l egni tymed bach fwy araf. Reit yym siwgr brown myn' miwn i hwnna gy- gallech chi ddefnyddio siwgr gwyn ond 'to ma' brown wastod yn fwy iachus na gwyn felly yym fi'n dwli ar siwgr brown. Wel mae mae 'di ca'l 'i brosesu lot llai. Os yw e'n wyn sim byd n- yn naturiol yn rili hollol wyn Felly, mae wedi cael ei brosesu i fod yn wyn. Rhyw fath â blawd. Felly, os ych chi'n gallu cael e yn fwy cyflawn, um, falle ddau fan hyn, ond ti'n mynd bach o amser. rhyw, rhyw ddau llon llwy fi moyn fan hyn, ond does dim rhaid bod yn, yn, yn, yn bendant yn bwyta fe, just ti a gwmynt yna. A beth sy'n fyna? Syrup? Y syrup sy'n gyda right.
fan hyn. Okay. Um, os nag ych chi um, moyn defnyddio syrup, ydych chi ddefnyddio yr maple syrup um, neu rhywbeth tebyg. Um, mae digon o rhai i gael sy'n debyg, rhywbeth melys sy'n sticky, a hwnna sy'n glynu nhw at ei gilydd. Ti'n gallu iwsio mêl?
Fydde, byddet, fi'n credu gallet ti. Reit, ocê. Ie, ond ma' hwn tymyn- ma' ma' as y syrup tymyn bach fwy sticky na mêl on'd yw e? Ydi, ydi. Ond gallech chi ddefnyddio mêl, gallech. Wedyn mewn fan hyn, wi myn' i ddod i popeth sych, yym sef y ceirch, rhyw 100 gram, neu fel gwelwch chi fi 'di dwli nw fel hyn fel bo' chi'n gallu gweld tua cwpaned. Reit. Yym dim ond bod y cyfan yn dod at ei gilydd ac yn glynu yn y bowlen fel nw'n a- yn coginio'n dda fel bisgïen. Yym Tua, fi 'di tymed llai na cwpaned o flawd oherwydd fi 'di ychwanegu rhain yn lle. So fi 'di neud e lan gyda yr hade. A wedyn fel wedes i galle hwn i fod yn goconut os chi'n hoff iawn o goconut a ma' lot o bobol yn fi'n gwbod a hwnna sy yn draddodiadol draddodiadol mewn biscuit i Anzac ond fi myn' i ddodi yr almone fel 'na. Wedyn ma' rhain yym hade yr Fi'n ffaelu y y y pwmpen. Pwmpen. Pwmpen. Ma' gyda fi sesame a blode'r haul a ma' amrywieth yn ma' bach o flax mewn fyn 'na hefyd, sef linseeds. Do's dim gwanieth ma' n'w gyd yn dda. A ma' rhein i gyd yn dda i ni on'd 'yn nw? Ma' n'w gyd yn dda i ni odyn. Felly newn ni gymysgad bach i hwnna i ga'l y cyfan 'na wedi cymysgu yn dda. Sai'n meddwl bo' fi byth 'di ca'l bisged Anzac o bla'n. Na fi! Ma' n'w ma' n'w yn boblogedd iawn yy lawr yn Seland Newydd ac Awstralia. O'dd un ddiwrnod Anzac yy wthnos dwetha fi'n meddwl yym Pwdwr codi fan hyn mewn bach o ddŵr.
O ma' nw'n neis. Ma' itha crunch ydyn n'w a ma'r hade yna yn rhoi blas hyfryd wrth bo' ti'n cnoi. O ma' nw'n neis. A fi myn' i ddodi y dŵr jyst don- dou llond llwyed o ddŵr a powdwr hunan godi miwn fan hyn i'r syrup a'r beth wedest ti mewn y syrup a'r menyn a'r siwgyr a ma' hwnna yn chwyddo lan i gyd fel chi'n 'llu gweld fel 'na a fi myn' i ddod i hwnna wedyn miwn yn y bowlen gyda y popeth sych. Odw nw'n debyg i hobknob rhyw fath o... Odi.
I fi. Odi t'mod bach mwy melys falle. Bach mwy yym... Bach mwy melys.
...o o fe- yy blas menyn 'fyd. Ie. O ma' wnna neis.
Mm. Wel, os ych chi yn ffindo nhw tipyn bach yn felys, a ma' hwn yn mynd i i rhan fwya' o ryseitiau, allwch chi wastad torri'n ôl ar y p- siwgr tipyn bach os chi'n moyn. Mm. A wedyn os chi'n torri'n ôl ar y siwgr a chi'n teimlo bo' nhw ddim cweit digon melys, gallech chi wedyn ychwanegu bach o siocled tywyll ar y tu fas. Yn yr un ffordd a ma' Hobnobs wedi neud yr... Ie. So ch'mo' chi'n gallu amrywio ryseitiau 'ma. Yy s- fel chi 'llu gweld ma' hwnna'n nawr yn itha gwlyb i fod yn onest, a fi'n mynd i ddefnyddio un o'r rhain sy'n rhwydd iawn i fesur popeth mas yn weddol gyson. Ti'n iwso hwnna ar gyfer hufen iâ fel arfer yndwyt? Fe- fel arfer, ydw, ydw. Yym, a be' sy rhaid wneud yw gofalu bo' nhw ddim yn rhy agos. Felly ma'r tin fan 'yn o dano tipyn bach yn llai o faint. So fi'n mynd i ddodi fe fel 'na, a wedyn 'ny wasgu fe lawr. Ma' nhw yn sgwaru mas tipyn bach. Chi'n gallu gweld y rhain fan hyn. Ma'r yna tipyn bach yn fwy o faint na'r rhai sy gyda chi. Yym, ond Dim gormod, ch'mo', so chi 'llu gwas- mae mae werth... P- pidwch a gadel e fel 'na, fydden nhw yn coginio fel rhyw fath o ma- macaroons. Reit. Mae werth gwasgu nhw lawr tamed bach. Achos ti isio nhw fo'n crisp i ti. Mm. Ie, yn crisp yw yw yw'r i- Ie. ie, yn Ie, mae isio delfrydol. byta fe gyda plat o dan dy ên di, wastad yn bach o g- yym bits 'da fi bobman fan 'yn nawr. Newn ni ddodi rhein mas fel hyn nawr. A wedyn os... Sa ti'n gallu neud rhai bach bach, byse ti? Byddet. Yy rhai bach twt, gallet. Ie. A fi... beth fi 'di ne- fi 'di dod â un o'r rhein fan hyn, so os 'ych chi lico... Ma' nw'n itha traddodiadol gyda ymylon sy'n itha ifa- ugain mogain fel 'na. Hmm. Ond os chi moyn n'w tipyn bach mwy taclus, chi'n gallu dodi hwn rownd a jyst neud n'w wedyn, tacluso n'w lan fel 'na, jyst to troi e yn slow fach, fel 'na, ma' hwnna'n un bach, tipyn bach fwy twt, a wedyn yym jyst cadw fynd. Rhyw ddeg munud ma' nw'n cymryd yn y ffwrn, felly dyw e ddim yn amser hir. Mae e yy yy 180, a wedyn amser ma' nw'n dod mas, 'ych chi jyst yn gellu nhw i oeri. Gellu nhw ar y tray am gyfnod bach, achos ma' nw'n dod mas yn eitha yym soft. Reit. So ma' isie, wrth bo' nw'n oeri, ma' nw'n caledu, a wedyn wrth bo' nw'n oeri mwy, ma' nw'n myn' yn fwy crisp. Hmm. Felly... Mewn cyfnod le ni'n trio falle peidio gwario gwmynt ynddo fe fath 'na o bethe. Ma' rhein yn pethe sy falle gyda ni yn y cwpwrdd beth bynnag a fel wedest ti wedd e'n poke yn y tŷ ti felly jyst Jyst defnyddio edrych beth sy gyda chi. Edrych beth sy gyda chi on'd yfe? Ie.
So jyst i ddangos chi wedyn ma' rhein yn do' mas chi'n gallu gwel' ma' n'w ma' n'w wedi yym lliwio tymed bach chi'n gallu ca- g- tynnu n'w mas tymed bach yn gynt os chi ddim yn moyn n'w yn rhy crisp a wedyn dyle chi fod yn gallu clywed tymed bach o crisp a wedyn tymed bach o yym darn bach soft yn y canol sy'n berffeth. Ma'n neis. Allai gadarnhau bod e'n soft yn y canol a ga'l e tu fas mae'n... O ydi ma' n'w'n neis.
T'mo' bydde rein yn neis gyda bach o hufen iâ bydden nhw? Bydden, bydden. Ie. Fi'n lico syniad o roi siocled tywyll arno fe. Mm. Felly dipo hanner ag e mewn siocled tywyll. Hanner mewn siocled neu hyd yn o'd toddi siocled yym mewn bain marie, mewn sosban, fi'n credu nes i fe wthnos dwetha, yy sosban dros stêm. Hmm. Gwyn ne' tywyll, dodi fe mewn bag bach a wedyn neud drizzle bach o fel bo' chi'n ca'l tamed o chocolate ond dim gormod o chocolate. O ie. Ne' fel ti'n gweud dod i fe o dano fel florentines dod i siâp fforc bach yn y gwilod. Neis. Tipyn o o o ffyrdd. Florentines, dyna ma' nw'n debyg. Florentines. Dyna fe, mae 'da ti. Dyna ma' nw'n debyg.
Reit, o'n i'n gwbo bo' 'wn yn testo fel rwbeth. Hmm. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. Croeso. A chofiwch wrth gwrs os 'ych chi moyn y ryseitiau yna, ma'r cyfan ar ga'l ar wefan yy Cegin Es Pedwar Ec. Ie.